Булса да, без әле аны зурлап зал итеп оештырдык. Һәм шушында иң беренче инде бөтенебезгә дә билгеле булган ул татар халкының гимнына әйләнгән туган тел шигыре белән башлап китеп җибәрде һәм Тукайның үзенең тартылып тора инде. Шуннан соң без аны Тукайның шәҗәрәсен ясаттык, үзебезнең авылыбызның Үзешчән рәссамы эшләде боларның бөтенесендә. Аның бернинди белеме дә юк. Менә үзенең сәләте, таланты белән шушылай итеп эшләде. Монда Тукайның шәҗәрәсендә нәрсә генә әйтәсең килә. Менә монда Иван, Раян, Роза дигән кешеләр бар, Даян. Менә болар шулай ук Тукайның менә кайсы ягыннан килгән Мөхәммәт Галинең, Мөхәммәт Галимнең Улы Мөхәммәтгариф бит инде, һәм аның тагын биш туганы булган. Менә шушы каиләдән килеп, менә бу безгә Риман Гыйлемхановны беләбез барыбыз да. Алар килеп киттеләр, унберенче елда безгә килделәр алар. Ул Тукай фондын җитәкли икән бит. Менә ул, аның Раян, Роза дигәннәре дә Раян безнең районда. Баштар, ой, э, нинди Теш табибы булып эшләп, бүгенге көндә инде вафат. Розасы да безнең районда яши. Менә шуның белән дә безгә якын булар дип әйтәсе килә. Аларның аның тамыры безгә дә килеп, безнең район белән дә тулашкан. Һәм менә монда инде Тукай җиргә безгә туганнан алып, Үлгәнгә кадәр аның бөтен җыен авыллар да ничә җиде сигез әнигә бит ул әни дип әйтергә мәҗбүр булган, әтиләр дә бик күп булган. Менә монда бөтенесе дә аның күрсәтелгән инде. Кушлавычта туган, Өчиле, Сасна, менә бөтен Тукай үзләреннән Казан, Җаек, Кырлай бөтенесе дә бирелгән инде монда еллап бирелгән һәм без боларга менә беренче сыйныфка балалар килә бит. Беренче сыйныфка килгән балаларны монда сәяхәткә алып төшәбез. Менә нинди Тукаебыз бар безнең дип, аның белән горурланабыз дип, аның турында сөйләп алабыз инде. Килгән кешеләргә инде менә шушы итеп залыбыз турында сөйлибез инде. Менә безнең өчен ул бик зур горурлык инде. Үзебездән безнең теге язган бит Мөхәммәд Мәһдиев, безнең авылдан бер генә космонавт та чыкмаган дип. Шуның шикелле бездә бер генә андый җәмәгать эшлекләре чыкмаган. Шушындый гади халык, ләкин тырыш халык инде бездә. Шушы, шуның белән Горурланабыз инде, шуның белән горурланабыз. Ә монда инде Тукайны Тукай язган әсәрләрдә монда иллюстрацияләр бирелде инде. Шулай ук шул художникыбыз, шул рәссамыбыз ясаган иллюстрацияләрендә Шүрәле дә бар, Су анасы да бар һәм Карат инде. Карат шигыреннән аның. Ә монда инде безнең шулай ук Тукайның Тукайга багышланып ясалган рәссамнарның шул ук рәсемнәре менә монда кечкенә Тукай басып утырса, монда инде олы булгач Тукай, зур булгачыннан кайткан вакытын шушайтып бирергә тырыштык. Менә шушы залда. Һәм аның инде әйдә халыкка хезмәткә, хезмәт эчендә йөзмәткә дигән сүзләре дә Тукайның үз сүзләре. Шуның белән без инде үзебезгә девиз итеп алып, хезмәт итәргә, укытырга, укырга, шушындый эшләрне алып барырга дигән девиз белән яшибез, дип әйтәсем килә. Ә монда инде безнең хәзер мин сүземне бирәм үземнең шәкертем. Ул минем, сез аны бик яхшы беләсез. Шәүкәт Галиев исемендәге премия лауреаты үземнең. Менә аңа сүз бирәм. Хәерле көн, хөрмәтле тормыш кыңгырау хезмәткәрләре. Мин Балык Бистәс районы Күгәшнә авылының 9 сыйныф укучысы Мингарипова Әдилә Марсель кызы. Мин иҗат белән 5 сыйныфтан бирле шөгыльләнәм. Минем шөгыль, минем язган язмаларым, әкиятләрем, хикәяләрем төрле газета битләрендә бастырылып чыга. Идел, Ялкын, Көмеш кыңгырау, Сабантуй, Ау флоклары кебек газета-журналларда. Ә инде иң беренче бастырып чыгаручы, башлап җибәрүче булып сез, Көмеш кыңгырау газетасы хезмәткәрләре булдыгыз. Сезнең өчен бик рәхмәт шуның өчен. Минем Мин инде дүрт ел рәттән Илһам бәйгесендә катнашып киләм. Узган ел икенче дәрәҗәле диплом белән бүләкләндем. Өч ел рәттән Алтын каләм фестивалендә катнашып киләм. Шулай ук узган елны быел быел Талсыр төренең 100 еллыгына багышланган махсус номинациядә җиңүче булдым. Шулай ук Быел гына, әйтик, бик мәртәбәле бүләк алдым. Шәүкәт Галиев исемендәге әдәби-иҗтимагый премиягә лаек булдым. Шулай ук сезгә рәхмәт. Һәм болардан гына калмыйм, төрле укуларда йөрим, катнашам. Күптән түгел генә Сәләткә нур булган йолдызлар мине дә укуында булып кайттым. Шулай ук узган елны Әдәбият буенча укырга бардым. Быел тагын барырга дип уйлап торам. Олимпиада үзәгенә инде.
Олимпиада үзәгенә.
Олимпиадага әзерлиләр анда. Шулай ук әдәбият буенча ике ел рәттән муниципаль турда җиңүче булып барам. Быел да булырмын дип уйлыйм, шундый өметләрдә калам. Шулай ук Текелек вишла, үш, менә иң беренче башлап җибәрүче иҗатымның булышчысы булып сез тордыгыз инде. Сезнең э, сезгә бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Э, сез э, минем э, иҗатымны читтә калдырмадыгыз, үзегезнең газета битләрегездә бастырдыгыз, чыгардыгыз. Сезнең өчен шулай рәхмәт. Менә шуның нәтиҗәсе булып инде аның. Әйе, Рәхмәт, бик зур рәхмәт.
әйе, шуның нәтиҗәсе булып аның менә ике папкасы бар инде хәзер. Менә бу папкаларда бөтенесе аның иҗаты. Менә монда кайсыннан гына алмыйсыз. Монда сабан туй да бар монда, э, ялкын да бар монда, көмеш кыңгырауны әйтеп тә тормыйм инде. Ул инде аның чишмә башы булып тора. Менә монда барысы да. Менә аның э, ике папка хәзер. Ике папка. Менә монысы инде нидә чыкты? Иделдә чыкты. Менә әле соңгысы ялкында чыкты. Анысы менә монда бугай аның. Менә монда инде аның Хезмәтләре бөтенесе шушында җыелып бара. Менә һәрберсе аның эшләре инде бу. Әдиләнеке генә түгел, монда башкаларныкы да бар әле менә. Күрсәтәм мин сезгә хәзер. Менә болар инде менә иң соңгысы аның ялкында чыкты. Элекке заман пати дип атала. Менә шушындый ниләре эшләре бар аның. Нәрсә укыдым?
Уеннар. Әйе, шулай да уеннар анда. Менә монда безнең тагын бар. Болар инде башлап кына язып утыручылар менә 6 сыйныфтан безнең Шәмс Вәлиев, Рузәлне хәтерлисез, Садыйков Әмирне башлап утыралар. Ә Миннеханов Самат картайды. Картайды, бу бик язды, бик язды, быел язды инде. Әйе, язды, язды, аның әкиятләре дә бик күп, менә сездә чыгарган бөтен нәрсәләре бар. Быел тугызынчы сыйныфта булгач, егетебез җитдиләнде, укырга тырыша. Менә монда гел әнә күрәсез, болар бөтенесе диярлек көмеш кыңгырау менә монда. Аның язган иҗатлары менә монда. Бөтенесе шушылай итеп папка башлыйбыз, папкага җыеп барабыз эшләрен. Шулай тупларга тырышабыз. Менә тагын 9 нчы сыйныф укучылары була. Атауллинны үзегез беләсез. Премия лауреаты ул. Аныкылар менә монда бик күп җыелган. Менә монысы тагын Алсу шулай ук 9 нчы сыйныфта. Ул да яза безнең, аның да менә монда папкаларында эшләре бирелгән. Ә калганнарныкын инде күбрәк мин туплыйм. Менә шушылай итеп папкаларга туплап барам. Моннан инде җыеп, аннан соң аерым папкаларга үзләренә урнаштырабыз инде. Ник күбәйгәч дип әйтәм инде. Менә шушындый Менә бана Риман Галимханов килде дидем бит, Тукай фондыннан килде ул үзенең хезмәткәрләре белән, алар безгә бүләк итеп калдырдылар, менә бу кәҗә белән сарыкны безгә бирделәр алар. Һәм безгә инде Тукай залына бик тә әйбәт булды ул менә шулай куярга. Аннан соң инде безнең тагын нәрсәләргә тукталабыз. Шулай ук безнең Илхам Бәйгесендә Әдиләдән тыш әле алдан ук менә Самат Илхам бәйгесендә беренче дәрәҗә диплом белән бүләкләнде ул. Ул вакытта бик зурлап Казанда җыйдылар. Нинди залда әле ул, нәрсә дигән ул? Пирамида. Пирамида имә. Пирамидадан менә нибез Хайруллина Энҗе белән икесен аларны икесе дә беренче дәрәҗә. Беренче урынга чыктылар. Җиңүчеләр булып, ул вакытта не иде, Ингел Фәттахов иде, ул аның кулыннан алар шушай диплом алган кешеләр дип әйтәсем килә. Без горурланабыз инде, барысы белән дә горурланабыз. Аннан соң инде менә безнең Әгъзамов Инсаф шулай ук әнә исламның абыйсы ул икенче дәрәҗә диплом бу медицина буенча сочинениелар яздыралар елда. Э, шунда урын алган кеше, э, укучыбыз дип әйтәсем килә. Аннан соң менә монда Минем унынчы класслар узган ел да алар катнаштылар. Нәрсә дип аталганын да хәзер әйтеп кенә бетерә дә торган түгел. Болгар шәһәре һәм Свияжский шәһәрләренә караган шигырьләр һәм рәсемнәр бәйгесе булды. Һәм шул бәйгедә безнең бер укучыбыз, 10нчы сыйныфтан бер укучыбыз җиңде, икенче укучыбыз катнашты. Шуның аркасында 10нчы сыйныфларны безне Болгар шәһәренә Экскурсиягә чакырдылар Бушка. Шунда барып кайттык әле без. Анысы да теге күңелле генә нәрсә э, сәяхәт булды ул безнең өчен. Файдалы һәм нәтиҗәле дип әйтәсе килә инде. Менә шушындый эшләребез бар инде безнең, бик күп инде безнең эшләребез эшләгән. Стенада инде Әйе, тагын стенада күп инде төрлесе. эшләдек. Монда Әйе. сиректәгән әйберләре. Әйе, Әле анда сыймаганнар.
Бик күп инде тәзләп алып.
Аннары соң мәктәпнең газетасы бар. Безнең чыга мәктәп газетасы Озын тәнәфес дип атала ул. Менә монда җыеп барабыз инде без аны. Фатура төшереп алыйк әле. Әзерәк мәнсин сөйлә гүзәли. Әйдә. Менә шушай айлык газетын. Айлык газетлары.
Әйе, һәрбер класс аерым-аерым. Менә сентябрь аенда 11 сыйныфлар башлый. Аннан октябрьдә уннар, ноябрьдә инде 9 сыйныф, декабрьдә инде 8 сыйныф. Һәр сыйныф 5 сыйныфка хәтле килеп җитәләр дә март-апрель җитә инде анда. Менә шушы әйтеп ай саен газетабыз чыга инде ул дәяр дип атала. Әйе, бик матур традиция. Анда инде шул шулай ук укучыларның иҗаты чагыла. Безгә җибәрсезләр анда табага төшереп алып мисал или үзегез. Ярар, җибәрегез менә Гүзәлия Ширан. Ансын менә шушылай. Тагын нәрсә әйтәбез? Шушылар инде безнең.
Монда бер ни